Azɔ migblɔe nam. Nu kae nye nu mawo katã wɔm mile? Ɖo ɖa miana via gbɔ. Menye miana vi o, Tɔnye. Esu nenema. Melɔ̃e eye medi be maɖee. Ke mayi ɖe edzi nawɔe, Tɔnye. Mi melɔ̃ eƒe nya gbɔ o. Nu ka ta miatsri eƒe nya gbɔ yi ke wòle be mialɔ̃ eƒe nya gbɔ?

ŋutsu sia trɔ gbɔlo afɔku daje ze aƒe ne enu ka wɔ ge mele fia megblẽ megblẽ ne be medzi be se yeƒe nu sẽŋu wu tɔnye hey hey nu ka wɔ gblɔ ge mele na ŋutsu sia fia hein kpɔ mikpɔ ɖe fia mikpɔ miakpɔ kuhɛ ɖa o mege dze kuhɛ me yeyewo hã mele yiyim o nu ka ku me wonye sia

Ee, ee, agbonudzɔla, trɔ ʋu agboa. Meŋlɔ be nane. Ɛɛ. Ʋu agboa nam. Kpɔ ɖa woe. Mègana be vinyewo nanya be megbɔ o. Esi. Enyo, amegã. Mese nu, amegã. Mɛ ʋu agboa, mɛ ʋu agboa. Mawu ƒe ŋkunue nye sia. Hẽ? Mikpɔ kuxe yi ke me dze ge mele ɖa. Mikpɔ ɖevi ma yi ke woyɔna be Chief Kwesi li ɖa. Mikpɔ kuxe yi ke me. Hey! Misusu nu yi ke ŋutsu ma la tsɔe be nu ma tsɔ wɔ kple ma. La tsɔe be nu ma tsɔ nɔ nye drom anɔ sosom ɖe anyigba. Ɖekoe mianɔ sesem ɖa gbaŋ, gbaŋ, gbaŋ. Hey! Yesu Kristoe! Ne edzi la haya teƒea. Yes. Nu kae nèdze atsɔ? Makɔ wɔ business. Business xlɔ̃ nye. Gblɔe nam. Business ka ŋkumee nèdi be yeawɔ le ɣeyiɣi siawo me ya? Nuɖuɖu ƒe nanewoe. Wò ŋutɔ nènyae. Edzuea me milia nuɖuɖu tsɔ na fɔ. Nuɖuɖu ƒe nuwo sasa. Ega le eme tsɔ wo. Èkpɔa? Menɔ susu wɔm ku ɖe nuɖuɖu kple aha fafa ŋu. Gbesiagbea, amewo dina be yewoaɖu nu eye yewoakɔ nufafa viɖe ɖe edzi. Ema hã gaye lo. Nèkpɔ nu yi tae meyɔna wò be business wɔlɔ ƒe amegã? Ɖe asi nya mawo míɖo le wɔ nane koe. Nèkpɔe ɖe? Hẽ, na mado taflatse na wò. Ku ɖe nu yi vinyo wɔ nyitsɔ ma ta. O, enyo. Nyemebi dzi do o. Ɖekoe dzi sia me mekpɔ ma do o. Edzɔ dzi nam be miese mia nɔnɔ gɔme. Nu ka nèdi be yeagblɔ? Minitsi aɖe koe nye esia mekpɔ wo le fiase ma me le afi ma kple ɖetugbivi aɖe. Eze be wole dzidzɔe me. Nèka ɖe edzia? Nu kae le le nyuia? Ema ya mate ŋu va mɔ. Nèkpɔ vinyewo le gbɔ̃ mea? Nukatae nàkplɔ vinye do go yi ke nyemenya o? Medo taflati amegã. Míawɔ nu masenu. Megblẽ vinyewo ɖe asiwò mea? Nèkplɔ wo vɛ da ɖe nya dzi ɖaƒe mɔ manyomanyo mawo dzi? Ne nane wɔ woa ɖe? Wobia tso gbɔnye tae. Ɖe nègblɔe ne mafia? Hã? Gblɔe nam, ne ɖe wòva eme be ƒu gblawo alo gbevuviwo va lé wo dzoa ɖe? Ke nenemae maxɔ Diose ma. Nyemenya nui magate ŋu wɔ. Nu ɖekae ko mate ŋu wɔ woate trɔ eƒe susu dzo le Amerika Ɖe nate ŋu dziemeɔ? miawɔ nu ma? Takpekuku ƒe nya ka gblɔm nèle? Màte ŋu ɖe susu bubu tsɔ wue ma yi nèvɛ oa? Hã? Màte bu nu bubu tsɔ wue ma? Le dam ɖi ŋutɔ. Ŋutɔ hã ladzo le aƒea me tsɔndi me. Te ɖa le ŋkume ne nyea? Mebe nàbu ɖa le mo nam. Sukunɔ. Mi dogo, mi dogo ɖa le xɔ me nem. Enyo, mi trɔ va, mi trɔ va. Mebi dzi do mi vevie ŋutɔ, ɖetugbivinyewo. Nu ka ta mi magblɔ nam be yewodi be yewoado go o? Míawoe bia tso egbɔ. Ye nu nyuietɔ yi mikpɔ be yewowawɔe nye ma? Ɖe misusu nu yi ke ate ŋu adzɔ ɖe mia dzia? Naneke madzɔ ɖe mía dzi o, tɔnye. Aƒea me tsi kɔ na mí, midi míaxɔ aya viɖe. Menɔ ɖoɖo wɔm be makplɔ mi do goe. Ɖeko medi be miaɖi ɖe me nyuie le aƒe me hafi. Tɔnye, nèdi be yeanya David Grace Kwea? Gracie, ŋkɔ yi nèyɔna nɛ ma? Ɛɛ, ele dzodzom. Madzi bɔn bubu na mi. Ao tɔnye, nane wòanɔ anyi. Mesusui be mi melɔ̃e o ɖe? Ye ma. Mee tee nànyae ɖo ɖe? Nane wòanɔ anyi. Ne menye nenem o, míatrɔ dzoe ɖe Amerika. Enyɔ miɖu dzi.

Nya tɔ si le dziƒo me le akpe dem na wò. Akpe nɔ ɖe nye agbe ta. Meda akpe nɔ ɖe ƒome sia ta. Akpe dze na wò. Aƒetɔ metsɔ amegã Oscar kple viawo de asiwò me. Yra wo. Kpɔ nublanui na wo. Na ne wò yayra wòaɖi ɖe aƒe sia dzi. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Ne mègadi wo le aƒe sia me hã, wò yayra nenɛ kplim. Wɔ amenuveve ne kpɔ tanye. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Akpe nɔ Mawu. Akpe na wò. Hey! Miva! Michelle! Claire! Nyateƒe la tia anyi nam ŋutɔ. Nenye be mi medi la nya ŋkɔ nye ŋutɔ hã oa? Vɔa nya ma yɔe na mi abe nye dɔdeasi ene. Ŋkɔ nye nye Chikwesley. Annabel yɔ nam be Grace, ta miatã yɔm nenema faa. Menyae be mi mele bɔn dim o. Vɔa medi be miase egɔme nui ta miatɔ le bɔn dim na mi ɖo, ɖetugbiviwo. Mado gbe ɖa be mialɔ̃ ameyike wòatsɔ va ɖɔli teƒe nya ƒe nya gbɔ. Mele afi aɖeke yim o. Nyemesem o ɖe. Miatɔ megale dzi bim do wòazɔ o. Menye miagbɔ gbeɖeɖe ma la tso. Nyatɔ gbɔe wòatso. Nyateƒee, míeƒo nu kple mía tɔ be meganya o, be nàna anyi. Yi wònye be míawoe zĩ ɖe dziwò be nàkplɔ mí do goa? Vɔ ataflatseɛ lo, nyi mele bɔn djin le axea mɛɛ ɔ? Vɔ aɖe ko míle agbagba djem be míavɛ nu o.

Mele dzodzom mɔ dzie ma. Nèle dzodzom? Meƒo nu kple vinyewoa? Meƒo nu kple wo vɔa? Tsatsa gbɔwò. Yina dakpɛtɛwoa ɖi, wodi be nànɔ anyi. Vɔ amegãwo melɔ̃ nya nye gbɔ o ɖe. Mexɔ se be wodze wò lɔlɔ̃. Ye ta wodi be nànɔ anyi ɖo. Yina dakpɛtɛa ɖi. Amegã nèli sesia? Nyemenya o. Ènɔa nye wɔ me abe atike si ene. Ɛɛ, ɖe nàta ŋdi atike ɖe va ne ma? Nyemenya o loo. Vɔa farmasi ɖe le Sitea me, mayi kpɔ ɖa. Yi navɛ kpɔ ɖa. Nàdi atike si ƒe atike aɖe ko va nam. Atike ka maƒle va nɔ? Wòayi nàdi atike ɖekpekpe kpo ne tsɔ. Yesu Kristo, Mawu vɛnvɛn nènye loo, ame aɖeke mesɔ kpli wò o. Aloy! Taplatsɛ va hu agboa na mai platike va na amegã. Amegã le dɔ lém a? Ɛɛ, atike tsi le fu ɖem nɛ. Nè kpɔ nya ma yi ke me gblɔ na woe. Ne me ke li o a ɖe, ame kee anya be amegã le dɔ lém. Nè kpɔ nu yi te nye me dzi be na dzo o a? Kpɔ. Nè kpɔ tɔ le dzodzom a? Le letria ƒe nu wu a? Nye me susui nenema o. Ɖeviawo ƒo nu kple woa tɔ, nye me ka ɖe edzi be ma ga dzo. Ɖeviawo a? Vrea, nèkpɔa? Nèkpɔ efia wodzɔ wò lɔlɔ̃ maa? Enyɔ. Woa dometɔ ɖeka gblɔ be meɖe yewo hiã bɔ nu o lo. Vɔa. Ɖe yewo ku ŋuzizi nam. Ye koe ma. Ɛ, ye koe ma. No yedzi nenema. Gɔmedzedze nyuitɔe nye ma. Nenyi be wole edzi nenema koa, woava lɔ̃ abe bɔ nɛ ene. Alo meɖe adzea? Hayi! Vɔ adafla tsɛ lɔ amegã mega le dɔ ɔlo. Meɖe kuku na ne maɖe bla yi kaba. Hey! Woma yɔ kɔnam. David Grace. Ɛɛ, metɔ. Va kpe ɖe mía ŋu.

Amegã, nu kae nye kuxia? Etanye. Mekpɔe be atike sie. Ele nu sẽm ɖe edzi. Megblɔ nuyi ke nele wɔwɔm na wo hafi wosa atikea na mee. Na ne madi atikea ɖe va. Yi ke aɖiɖi fever nɔ. Nam miniti ɖeka megbɔna. Tanye meɖe kuku megaku o. Kpɔa vinye, papa mele kuku ge o. Amegã ta ƒle atse. Dze agbagba ne nàti te ne nàno atike sia. Meka ɖe edzi be aka ɖe eme na wò. Ele kaka ge ɖe eme.

Ɖetugbiwo ŋkee dzɔ. Metsɔe be miyi ɖaba ame vɔe. Bɔ na mekpɔ ɖo aba ne mi vɔa. Ewɔe vɔa, tɔnye, nyi mete le anyi mlɔm o. Ye ma tɔnye, mi mate ŋui o. Nukata? Miedi be miamlɔ gbɔ zã sia me. Oo, ao, ao, ao. Ao tɔnye, nye dzila mlɔ gbɔ zã sia me. Taflatsɛɛ. Ɖetugbiwo mele sesĩe. Bɔ na do gbe ɖa ɖe tanye vɔ. Ok. Midi be miatsi gbɔ zã sia me. Taflatsɛɛ. Ok. Tony, Edɔ ko amewo dzena le Nigeria sia? Wodzena dɔ le du ɖesiaɖe me vinye. Eme kɔe. Azɔ mimlɔ anyi.

Miyi miave klɔ nu me ne miaɖu ŋdinuɖuɖu.

Ɖetugbuiviwo, nu ka wɔm miele? Míeɖo ta flatse David Grace. Dze agua ne nàtsɔ ke mí. Ɣema, míewɔ nu geɖe tsɔ da avɔ ɖe dziwò. Ta flatse, tsɔe ke mí. Ta flatse di teƒe le wò dzi me ne nàtsɔ ke mí. Míedi be míanyi xɔlɔ̃wo. David Grace meɖekoko tsɔe ke wo do tafla tsɛ. Enyɔ, mi tso le klodi. Mi ɖo tom. Tsɔ na ge yeme makpɔtɔ anɔ aƒe sia mea? Makpɔtɔ alɔ̃ miaƒe nya gbɔ. Mi se. Mítrɔ zu xɔlɔ̃ vɔ miva. Ɖe mise ŋutinye ya kpɔa? Hi. Meke dzi la do go vie kple toa? Enye. Ekema midzo. Míakplɔ Davi Grace tsã ɖe asi. Davi Grace. Ok.

Hey! Mído go ye míple wo. Ye be matsɔ sia va nɔ. Le nya be le le super ŋtɔa. Ŋtɔ hã wòe nyi premier. Ah! Akpee. Ne kpɔ ɛɛ. Nu ma tɛ me dona gbe ɖa gbe sia gbe be Mawu ne nɔ ŋtsu adodui aɖe yike ɖo ga gbogbo ɖe. Ne nye hã manyi gadien le aƒea me. Ega gbogbo ɖe lo, ame yike aɖo adɔme nyuie elabe ŋtsu aɖewo lia ɖe adɔme vɔe nɔ wo wu Satana ŋtɔ hã. Nya wa le eme loo. Ye me do gbe ɖa na Mawu be ne yra wò hã tɔ o. Amen Hi Hi Nèkpɔ ɛɛ Edzi le nye dzɔm vevie ŋutɔ be mia kple ɖeviawo mie dze ɖeka wɔwɔ vɔ. Mawu ye loo. Edo dzidzɔ nam be fifia wole nyanye gbɔ lɔm. Mawu ƒe dɔwɔnae.

Nu kawoe nye esiawo ma hẽ, nyɔnu sia? Enyɔ ɖetugbiviwo, Hafi ne míayi nuɖuɖua dzia, mina maɖe nyɔnu sia fia mi. Yeƒe ŋkɔe nye Gloria. Gloria vinyewoe nye esia. Medo gbe ɖeviwo. Míexɔ gbe. Míexɔ gbe. Enyɔ, Nu ka ta mimayɔ miaƒe ŋkɔwo nɛ ɖekaɖeka o? Ŋkɔnye nyi Michelle woe zɔn va mía gbɔ. Oyɔ na mé klé edji djɔm be me do go. Ŋkɔnye nyi Annabel. Meke ne nyi na tɔ nyeo. Em, mina maɖo nya ma ŋti na mi. Ɖetugbivi nyeo, eew, mi kpɔa? Gloria ye nye, eew, nyɔnu yike mia tɔ dji be ya ɖe.

Nyɔnuvi ma be nu medo dzidzɔ nam o. Nyemelɔ̃ eƒe nya gbɔ o. Yeƒe nu medo dzidzɔe nam o. David ti kɔe si li ɖo la nya nya sia kpɔe. Susu nyui aɖe nye ma ɖo la se nya sia kpɔe. Míeʋu tugbedze vɔ. Míemehiã na vi le aƒe sia me o, ku ɖe Mawu ta. Midzo! Nyemeka ɖe edzi be viwò lɔ̃ nyanye gbɔ o. Mekpɔ hiã be nàgblɔ nenema o. Ɖokoe womekpɔ le lɔlɔ̃ ɖom na wò o. Vɔ meka ɖe edzi be le mía dzidzimea, mìase mía nɔnɔewo gɔme. Ke ma, nèle gbɔgblɔm be woava lɔ̃ nyanye gbɔa? Tsã ɖe, Kuxi ma tɔ̃ gbemeɖewo yi ke me xɔ bɔnu na woa? Wome ke lɔ̃ eƒe nya gbɔ tutu gbã o. Azɔa wolɔ̃ eƒe nya gbɔ. Kpɔ, wò ŋutɔ koe adɔ̃ ɖevi mawo ɖe ɖokuiwò ŋuti. Mèxɔ se be lã wɔ nu yi nedzea? Tsã ɖe, mekae lã gbe be yemanɔe kple ɖevi mawo? Ŋutɔ hã meke tsɔe be woakpɔ dzidzɔ ga yi me nètsɔm fia wo vɔa? Meva nyi nenema o. Oya na wo ɣeyiɣi vi aɖe ko. Na wo ɣeyiɣi vi aɖe. Le sia, ɖokoe womekpɔ mam ɖe ŋuwò o. Nèsusui nenema? Mexɔ edzi se. Na wo ɣeyiɣi. Teƒe wòti anyi nam ŋutɔ. Nyateƒea? Ɖe mable oa? Ye nukatae nègblẽm ɖi menɔ mɔ kpɔm nɔ kaka va na fifia? A! Wò ŋutɔ nènya du sia me ƒe nyawoe. Dɔe wɔm mele eye xe mɔ nam nenema. Nya ka nèdi be yeagblɔ be menya eme nyuiɖe o? Nyɔnu ma ye nyɔnu yi ke amegã kplɔ nɔ va afisia. Eye nyɔnu ma vana afisia gbe sia gbe yike na amegã gbegb tso America kpɔa evana. Ye wowɔ ŋku nam be tso ka gã mea nyɔnu ma me kpɔ ɖe srɔ̃ eye fifia egba lɔ eɖokui tsɔ va. Me ɖe fo ɖe. Me se wole gbɔgblɔm be ye nyi nyɔnui ɖegbe amegã le fia. A ɖe. Hey! Ɖevi mɔ ɖua ya. Mele gblɔm nɔ ɖevi mɔ ɖu aya. Nyɔnu ma nyra ku ale gbegbe. Nyɔnu ma le trɛtrɛtrɛ. Gacɛ amegã la wɔ nyametsotso ma yi ke meva biɔ nugɔmese le nye nunya la Aloysius gbɔ. Elabe medze si nyɔnu ma nyuiɖe ŋutɔ. Nèva kpɔ. Nèkpɔa? Tsatsa nyuitɔ nye ma amegã wɔ be yeaɖe srɔ̃. Game nyɔnua la nɔ ɖeviawo gbɔ kpɔm nɛ. Ame yi ke anɔ ɖeviawo gbɔ kpɔm nyuie alo ame yi ke gbana ɖeviawo wugbe. Amegã yi ke medzina be yeaka asi ɖevi mɔ ŋuti oa, nyɔnu ma la tu nu kple ɖevi mɔ kaka woava dɔ la dze gu le dzoya me. Hɛ miawe. Ewe nye ame gbɔ nɔvia alo? Ɛɛ. Ŋkɔ nye nye Tsikɔɛ Sili. Nebe ŋka? Tsikɔɛ Sili. Mabiɔ alo? Nuka wɔm nèva le le agboŋudzɔla gbɔ? Medi wò le afisiafi le aƒea me. Nèdzo va le agboŋudzɔla gbɔ. Edɔ wa le veve ɖe na wò alo? Ɛɛ, madam. Nèlɔ̃ dɔ wɔ nyateƒe alo? Ɛɛ. Esia nenye zi mamlɛtɔe ke mekpɔ miamevea mienɔ te ɖe du. Nyemelɔ̃na le geɖe o. Azɔ bu ɖa le afia. Hɛ, trɔ va fiya. Nu ƒoɖi aɖewo le xɔnye me. Yi na vae lɔwo. Yo, madame. Ye wɔ nuka kpɔm nèle? Leke ma? Ewoe nye Annabelle alo? Hɛ, nu ka ta mèɖa go hafi ge ɖe eme o? Medo ta ƒle atsɛe be nyemeƒo ʋɔtrɔ hafi ge ɖe eme o. Nèle tagbɔ dzram ɖoea? Mèle wɔm nyuie ɖe o. Na makpe ɖe ŋutiwò. Mègatsi dzi o, nye ŋutɔ mate wɔe akpe. Enyɔ. Na mavae ƒo nu kple dadawò. Ok. Enya ke ku mi va? Ɖetugbui ke nèkplɔ va aƒea mea? Gloria. Azɔ migblɔe nam. Ɖeke mi kpɔ mia nɔ ye ya ɖo. Mi me hiã na di o. Nye me se mo ɖe. Me xɔ se be mi hiã ame ya ɖe abe mia nɔ ene. Ame ka nɔ to ɖom mi, a nɔ be lém na mi. Mi hiã nu mɔ tɔgbi ye. Tɔnye, mi me hiã. Alo ame aɖe abe nɔ ene o. Tɔnye, mi me gblɔ nɔ xoxo tsã vayi be. Mie hu tugbedze vɔ ta mia ŋutɔ mia te kpɔ mia ɖokui gbɔ a? Ye ma, ya ta mie do go. Ao, ao, ao, ao. Nye ma te wɔ nenema o. Melɔ̃e eye medi be maɖee. Nu ka? Enyɔ medo taflatsi. Mekpɔe be mele ŋuɖoɖo me na mi o, ta migabi dzi o. Vɔa, minae mɔnukpɔkpɔ ma. Ame nyui aɖe wònye. Eƒe nu le dzidzɔ do ge na mi. Mi melɔ̃ eƒe nya gbɔ. Mewu nenema o. Hei, hei, hei, hei, mitrɔ va afii, mitrɔ va mia tɔ gbɔ. Ɖetugbiwo. Nu kae Leo da ɖe didi ɖe? Ɛ, ɛ, mada m ɖokue me nɔ te kpɔ ame yi ke sa na kredzia be ne do go va. Nake ya fi bubue nyɔ be na gu game na me. Mada ame ma Kpla ɖe. nyɔ ŋ ma. Nuka ta na nɔ gbe dem gbe me na m ɖo? Ɖekɔ yɔ na wò ya ka me ŋkɔ ma ɖo? Ɛ, ŋkɔ nye nyi a, a, Alɔyi. Alɔyi. Me xɔɛ se be nɛ lɔn dɔ wa nyateƒe alo? Esia ne nye tutu gbã kple zi mamlɛtɔe ke ma ga gbe nya ɖe gbɔ nɔ le aƒe sia me. Nɛ ɖo to me.

Baby, fɔ, baby, baby, Mm, fɔ, fɔ, mm, mm. oh fɔ la baby, Ɖe nu ke vɔ ya? eh nu ke vɔ, medzi be nàfɔ eye nàvee kpɔ ɖeviwo gbɔ, menye nu gã ɖe o. Nyemese mo. Medzi be nàkpɔ ɖeviawo gbɔ ŋdi sia. Nyan tsi kɔ la nya. bebe fɔ. Mɔnukpɔkpɔ yi ke dzi nàto awɔ ɖeka kple woe ma. Woado vivi ɖe ŋuwò ne nye be nèle wa gogo ma, nye ŋutɔ medze si vinyewo. Ka ne nya yi megblɔ na wòa dzi? Ẽ? Eya midzo.